Jo, an do wier mer erëm bei enger weiderer Page vu Let's Play Daisy. Déi Opnam vu virdrun ass leider ofgekackt a vun dohier, jo, wäert ech déi ausloossen, ne? Nee, mee mir maachen ons elo op de Wee fir op d'Balota Airstrip. an der Hoffnung fir goud Gold an Mädels ze fannen, arr.
Jo, do war jo eppes. Ech hunn Iech jo versprach, mir géingen hei grousse Lot maachen. Jo. Sinn mer mol gespaant, ne? Gi mer ze Fouss dohinner. An déi wou sech elo wonneren, dat ass warscheinlech scho virdrun aus der Folg, ech hunn eng AK 101 fonnt an ech hunn mech déi ganz Zäit gewonnert, ech hunn zwee Magaziner fir eng AK fonnt vun der 75 Round Magazine an jo, du hunn mer erausfonnt, dass déi hei AK eng ganz aner Munitioun kritt wéi déi normal AKen, e bësse scheisse ass.

Nice. Sou, also um Airstrip muss mer bëssen taktesch hiergoen. Hoffentlech sinn do net sou vill Zombien wéi an den aneren Dénger. Also tak. Ja, mir ginn mat, mat eisen Äxte ginn mer taktesch hier. Jo, äh, ech hunn ee Schoss a menger, a menger CR vum. Mee ech hunn un déi Waff, ass un deene selwechte gemaach wéi déi, déi wou,

So komm a lass! We don't have much time to wait here for the for the for the Tom.
For the Tom? Jo. Yes, yes.
Ah mee ech hunn net vill vun menger Longhorn haut geschwat gehat ne. Longhorn.
Nee! Nee!
Oh Gott! Ech hunn Axt nach wéi rausgeheit!

Du war me sur le fromage. Komm mer kucken enke nach dat Meuselhaushalt duercher, obwuel ech scho seit gutt wéi ville Folge keng Meusel dra fonnt hunn. Hei läit nach esou Kult CR Carabine. Wie wëll nach esou eent? Machete.

Yeah. An déi hei si fir de Pol. Jo, huel déi zwee Dénger fir dech. Ech hunn enker duebel esou, ech hunn enker esou vill fir de Pol. Ah, ok, voilà. Hei, mee herno, wann der se net benotzt, gitt der mer se wannechginn wieder erëm, well soss hunn ech keng vun menger AK herno. Äh, wat? D'wär béiss, wann ee mer kéint e puer Schoss erëmginn fir a meng CR. Hei, déi 8 Schoss huelen ech fir mech mat. Geet dat? Jo, huel, huel se, huel se, huel se. Ech hunn 2 mol 20.
Kann een dat, dat, dat Gebuchs do mat. Well ech muss souwisou all Kéiers eenzel Schëss nolueden. Ah waart ech broofen nach eppes kuerz. Oh hei leie Saache bei de Ween, cool! Ja majo, et ass alles voll. Ech muss iwwerleeën wéi ech do hei meng Saachen. Mee wat en plus deng Schäiss ass gell, wann nëmmen déi Nato Munitioun erageet, déi fënnt een dach nëmmen nach bei den Helikopteren.
Kee Plang.
Déi Munitioun wou an d'M4 erakennt, dat ass Nato Munitioun, déi 5, 65er. Jo.

Ech hun den normalen.
Ah et kritt een och nei Rucksäck anscheinend.
Ah sou.
Nee ech soe well dir zwee sidd déi déi wou am meeschte Munitioun lo hutt. Well ech ka bei mir bei mir bréngt se näischt och wann ech lo 30 Schoss hunn. Ech muss all Kéiers no all Schoss nolueden.
Ah ok. Et huet vläicht kee Mo Mousen Munitioun nach fonnt oder?
Nee. Scheisse.

Ja, well mer als éischt dës Säit maachen, dann d'Zeltlager.
Rose, wou bass du? Ech lafe beim Drot laanscht.
Sou, ech si lo beim éischten Haus, sou. Ja, ech sinn direkt hannert der.
Zombie, solle mer déi erschéissen oder Aaxten? Ja.
Wat war bei Schondreck? Ech géing soen a erschéissen. Dat ass, soulaang mer hei um F witzen, ass dat méi sécher. Mee propper erschéissen, dass mer keng Munitioun verschwenden. Oh wéi! Wéi! Ech kann net méi duerch d'Mauer kucken! Net méi?
Nee! Ass jo gutt.
Scheisse.
Aha, ass jo gutt. Deen Cheater!
Soll ech den Zombie dofir erschéissen? Jo, maachen.
Ech gi ran an d'Haus, hei.
Ech komme mat eran, ech ginn et entdecken.

Et falscht. Jo! Ah wéi blöd, eng domm Fro, den zweeten ass dach falsch, ne?
Sou, et bleift een ënnen am Prisong, deen anere luut ënnen an ech luuten uewen, ok? Net dass erëm ee eropkënnt hei an totalen Duerchernee mécht. Ech luuten ënnen. Ja, ech leien an der Entrée. Sou, ech hunn en plus nach e grousse Rucksak, fantasp, gutt, da ka mer méi mathuelen.
AK 101 Mark. Dat ass fir mech, dat ass fir mech! Ah, ech mengen, ech geien dat fort.
Ah, zerstéiert, sou.
D'Kugel erausgeholl, brauch jo keen. Jo.
Wat ass et, en Drësseger, Mec? Ech hunn net opgepasst.
Ween ass lo rëm hei uewen? Hallo! Wat, wat méchs du hei uewen?
Nëppelen schillen, dann ass näischt méi net los, just dat dote louch do, an dat war et. Kënnt kucken.
Sou, gutt, sou, elo kann ech et och mol verteidegen. Waart, ech, Da paken mer fort, jo. waart, ech muss, ech muss emol d'Déngens hei wiesselen, waart. Hues dee Rucksak hei gesinn? Wéi een? Dee bloen, dat ass mäin, do si meng Saachen all gedran. Dat ass mäin, dat ass mäin. Dat si meng Saachen, wou der dranner sinn. Ech hunn e Rucksack, e bloe Rucksack fonnt, wou scho mega vill Gear dra läit. Ech hunn der scho schéisslech geschwë, gell.
Pol, gëff mir en, ech wëll en. Hei läit eng AK um Buedem, oh.
Oh Jongen, Dir maacht mech am Moment mega nervös, gell.
Oh, hei läit eng Kevin.
Putain, elo hieft déi blöd AK da rop, du.

Komm mol erëm erop. Këf kal, mir mussen erauser. Wat ass dann do? Wann een en CR 75 mol gesinn fënn oder esou, dat wëll ech och gär. Wat ass dann do?
Ah, elo weess ech se. Soll ech en doten elo undoen oder soll. Nee, ech behalen den Helm op. Ja. Sou, ok Jongen, ech lafe vir. Ech si fort.

Mat T kann ech Eenzelschoss man, ech menge mol nee.
Ech hu kee Plang. Ech och net.
Sidd dir weider Richtung Hale? Jo ma ech laf lo bei den Tower.

Waat? Ech sin da ganz hannen.
Hei ass Revolvermunitioun an hei ass e Revolver.
Summer Camouflage. Ech kuck mol hei. Nee, hei steet näischt drop.
Ja, ech wëll dohannen an d'Dénger goen. Ok, ja. Ech weess, wou ech wëll hin. Do läit souwisou keng Schäiss Loot an den Dénger.
Eng Loot? Fir?

Hei ass nach Pilotenhelm. Ech gin ecke ronderem Tower kucken hei. Do kënnt en Zombie gelaf Jongen he. Jongen et kënnt en Zombie bei iech. Ah ech hun d'Entrée am Dier an der d'Entrée am Bleck.
So d'Tower ass färdeg.
Ech
wos den Zombie.

Hi bei mir Putain gell ech hoffe sou krass
Ech hoffe sou krass dass ech eng AK fanne gell eng normal well ech hu souvill Munitioun am Moment dofir.
De Ruckzack ass perfekt dass deen elo kënnt. Da komm da gëff Nuggess. Ja ech muss nach meng ganz Loot erausgeien.
Also Jongen, ech no Moment, ech hunn zwee Trommelmagaziner ze an zwee Dréchmagaziner. Do brauch ech, do brauch ech just nach eng AK, wou se dra passen. Brauchst just nach eng Waff derfir, ne? Oh mäi Gott! Wann ech d'Waff fannen, da gëtt deen, dee Karabiner ewechgeheit. Bass fäerdeg!

An du stees do nozelueden, da kanns de de Schlabber vun dohannen ofschéissen. Komm weider an d'Policebüro. Ah jo, mee ech hu net wierklech domadder iergendwéi gekuckt. Ey, déi Arcade hat e mega gäile Klang, gell?
Paul, däi Männchen backt och mega ronderëm. Sou, wéi ëmmer. Ee bleift ënnen. Passt op, ee geet ënnen kucken, ech ginn uewen kucken. Wann eppes anstänneges do ass, soen ech iech Bescheed, ok? Jo, ech bleiwen hei sëtzen.
Ok.
Da fir geet soss lues déi Trap nach eropper.
Tommy. Oh, leck mech dach am Arsch. Also, d'AK, wa mer eng fanne, gehéiert mir. Äh, wann een eng AK 101 wëll, hei läit eng. Jongen. S, Ouni Munitioun net. Jo, ech kritt, huel se als zweet Waff mat. Ech gein de Karabiner mol raus, ech brauch dee souwisou net méi. Also hei läit eng AK, ween se wëll, dee kann se mat huelen. Hei hu mer nach Gedrénks, brauch ech net. Eng Spraydous.
Ech hu keng Munitioun fir déi scheiss AK, ne? Ech héier riets en Zombie, dee gläich erakënnt. Ech hunn e Magazin dofir, mee du muss d'Magaziner dofir fannen, well ech weess net, ob du vill Munitioun dofir fënns. Huel se einfach mol als zweet Waff mat um Réck. Ënne war näischt méi, oder?
Alles agepakt. Ok, da gi mer d'Baracken ënnert d'Lupp huelen, wann s fäerdeg bass. Ech muss déi fucking Waffedéi mol ewechpaken. War se. Ah, du hues alles erofmontéiert, oder wéi? Nee, nee, nee, nee, nee, déi ass.
Déi lugen esou do. Mee déi Saache sinn drop, dat gesäis eréischt, wann s se hues. Pass op, Zombie, komm, zwee Stéck, ech huelen se.

Oh natierlech bludden ech elo rëm gell.
Hues du eppes fir sech ver verbannen? Jo sinn am gaang.
Sou komm dass mer elo kënne bei d'Barracks goen. Ech brauch ech brauch eng hoher AK gell. Ja ech hei ass kee hei ass keng Waffe also ech hu keng Munitioun fir déi Déngen ne. Jo ech hu och keng mee huel se einfach op de Réck. Huel se op den Réck als zweet Waff wann ech e Magazin fënns a wann ech een fann da kriss de dat well ech brauch just eng aner AK. Ech hoffen der fannt mol eng an de Baracken do ennen.
Lass? Ok komm ech si lo um Wee eh. Jong dat hei muss hei muss vill méi séier goe gell.

Putain.
Boah, hei ass och ee bei mir, gell? Fuer des.
Wou hues du se?
Een down, een down, een down. Wou ass den aneren?

Muss just, muss just wësse wéini wéini e muss goen. Ja mir ja.
schon Zombie un ass 3 Steck. Di kënnt der ofknallen. Knatz einfach ëm.
Drecksdinger do.
An der aus Pol ne. Ich laf e Steck weiter.
Ah, ich find oh, dat du kann net si geil. Peter. Ech hu sovill AK-Munition ge a keng AK.
Ja ok, ech schéissen zwar of, a bei mir lafen se einfach nëmme ridaus weider. Wow, wow, wow, wow, wow.
Wat ass lass?
Jetzt méch deng Ummer erem, ech war lo dun em Game ze loaden.
Oh leck mech dach am Arsch gell.

Ech sinn uewen beim Dengen, mir lafen zwou Min anrun. An ech bludden an ech bludden, ka keen déi ofschéissen. Ah waart ech komme kucken.
Ech hu kee Plang wous du bass. Ah de Pol ass bei mer, ech sinn direkt virun der. Zwee Zombien. Ewart, dei huel deng Waff man.

Ech muss eng AK fanne gell? Mol passen jo. Wann ech eng AK fann da kann ech ons all guer verteidegen. En Atlas Bipod.
Oh wëlls du mech verarschen? Lo hunn ech en CZ Magazin fonnt. Lo hunn ech se ewech geheit. PS null een Scope.
Weess du wat ech gi mer déi lo necker sichne. Ech lafen enke op där Field hir. Nach e Firwat? Bastard.
Ech gi mer déi Waff do sichen, well ech elo Magazin dofir fonnt. Hei läit e Fënnersiungs-Round Mac. Tues. Fir wéi eng Waff ass déi? AK, ech brauch eng, also ech, dat eenzegt wat ech brauch Jongen ass eng AK an AK Munitioun wann der der fonnt.
Wat ass AK Munitioun fir eppes? Ech fann hei late Magaziner. Jo déi drëscher, drësch Round Magazines. Hei Jongen ech hunn hei eppes fir iech. Ah, ech muss Iesse wechschmeissen, gell? Ech hu vill ze vill am Rucksak. Ech hunn eis Gasmuni fir Äech fonnt. Pass op, Zombie, Zombie! Ech schläiche mech grad op deen drun. Et war ech.
Ass dat dout?
Jo. Ass dat dout? Jo, jo, et ass dout.
Ah, bei mir, bei mir steet se nach ëmmer do, wéi wann do guer näischt geschitt wier grad.
Bon, ech ginn der häerzlech uroden, eppes aneres wéi dee bloen Helm do unzedoen.
Den ass awer cool. Jo mee dee lackelt déi aner Leit heihinner. Dee gesäit en op eng mega grouss Distanz. War liicht op e Kilometer.
Sprang fucking AK. Oh dat do ass gutt Munitioun. Amou sinn Munitioun.
Boah, dat do ass einfach sou mies, gell. Do ass iwwer Go Gott géing einfach de Gag iwwer mech maachen.
An déi huet awer nach keen. Ah nee, du hues jo nach dat dat AK Mo Magazine, hat ech geduecht, ne? Ech hunn Tonnen AK Magazinner. Nee, dat fir mech.
Nee, ech hat eent, dat wat s de mir ginn has. Ech sot der, ech géing der dat ginn, mee dat ass elo scho sou gutt wéi eidel. So.
Also a Kammer gesinn hun ech der nach 3 gell.
Mee Munition kënnt dann do dran. Do kënnt déi,
wéi heescht se, déi 5 556 eran. Déi ass awer scheisse, déi fënnt ech nirriens. Mir musse kucken, dass mer AKe fannen, mee déi fënnt ech relativ selten.

An déi nächst Kamera spillen muss mer kucken dass mer AKe fannen well déi Munitioun fënnt sche bis zum geet nischt méi. Jo ech hun der eleng 4 Magasinner. Ech hun der hei.
Ech hun der eent zwee dräi véier fënnef sechs 6 Magazinner an zwee 75 Kugelmagazinner.
Wie krass.
Ne an dann awer keng AK ne.
Wisou hues de nach keng fonnt? Keng Ahnung!
45 ACP, wee kritt déi? Dat ass fir ech wees guer net wat geet an d'Makarov eran?
Ass dat net fir meng?
Makarov. Ech man am Fong dat wat een niemols soll machen, galafanenk op där vill zréck lafen.

Mir hunn scho mol gecheckt dass meng Pistoul 9 Millimeter Munitioun kritt. Wéier gëtt d'P1? Nee déi CR 75 er. Mee déi kritt 9 Millimeter, dat hat ech awer och kéinte soen ne? Jo ech hunn der nach 50 schonns iwwereg. Ah mäi Gewier, mäi Gewier läit nach hei. Sou a wéi soll dat dote Magazin do doranner kommen wann ech lift? Dat gëtt ënne ragestach. A wou, wann ech glift? Genau virun de Laf. Wéi schäiss ass dat dann? Bei Jongen, wann nach eens een fënnt, gell, sou en CZ Magazine, dann gëtt e mer dat mat, wann e wëll.
Alles wat ech fannen ass AK Munitioun oder AK Batzstocke.

No, ech mengen ech hu méi wéi genuch Kugelen. Mee de Problem ass deen, et wär besser ech géing aer kafen, well dann hätt ech genuch Magazinner dofir, well wann ech elo déi do eidel man, dann hunn ech een eenzegt Magazin fir mäi Gewier. Jo.
Oder Maschinnegewier ass ëmmer besser wéi e Gewier. Sou, ech kommen elo erëm an d'Zeltlager gelaf. Ok.
Nach eng Kéier vun der Page, ACP, wie brauch dat? Gidd der och an déi Zelter mat dem Holzbuedem kucken? Ah secher dat. Ja ja ech gin iwerall ran.
Hei ass eng UK Assault Vest hei wann een eng wëll. Ja hun ech.
Wou ass déi? An sou gutt wéi all Zelt dran.
Ja ech hun där och schon, där schwaarz hun ech der schon zwou dräi um Buedem gesin.

Ich denken hol mal gleich alles durch, oder? Muss mal gucken, dass wir es gleich äh, mecken.
Du findst ja so viel Bots doch geil, mir kennen AK. Ja.

Wou läit dat hei?
Äh, an dem lénke Raum. Hä, do hu ech dach virdrun och gekuckt, do hat ech keen fonnt. A one. A natierlech geet dat och net doropper. Hu ech e PU-Scope och?
Dat hat ech dohinner geluecht. Ja, nee, dat war d'Déngens. Dat ass d'Déngens, PSO.

Oh. Da schon am Fong besser dat 75 mal gesinn dat ze halen, da kre ich méi Kugelen dran genau dat an den Dinge stech
mal Platz schon dat mat oh. Hey.

Ah waart, ech drécken eis séier meng Béchs hei. Hei, du brauchs eng Makarov, nee? Du brauchs Munitioun fir d'Makarov.
Ech hunn emmer gesinn, vu Makarov a keng Waff. Ech mengen, de Pol brauch dat. Ma gëff em Pol d'Magazin, da ginn ech em Pol nach déi Kugele wou ech hunn. Pol, komm mol heihinner.
Sou, ma ech géing soen, wärend du mir hei dee Schäiss maachen, ass souwisou oninteressant, da gesi mir ons bei der nächster Folg erëm vu Let's Play DayZ. Merci fir d'Nokucken, bis déi nächst Kéier!